Nilqawkom magħna episodju ġdida ta' fil-qosor bil-host tiegħek Andre Farrugia. U Jake Smith. U llum għandna pjuttost guest vera interessanti, vera vera għandhom topics vera mhux nix nista' ngħid imma vera unique. U li huwa l-esports. Issa, Introduce yourselves, ovvjament, il-guest tagħna. Jien ħan nibda.
Ibda int.
Justin Mifsud, il-CEO ta' World Pro Racing. Bażikament tista' tgħid ħajti illum hija esports. Mhm. Jep. Eh, Jien Michael, eh, student l-Università, jinteressani ħafna l-esports. Ehm, Naħdem fih ukoll Mhm. fejn fejn nista' ovvjament streamer, kont content creator u Namel kollox. Minn kollox. Minn kollox ta' Nipprova nagħmel. Jack of all trades.
Jack of all trades nipprova. Most eżatt, eżatt, importanti. Allura, Justin, għala li sports, kif li sports it-tratta kinti l-ewwel darba, what's your earliest memory of e-sports? E-sports, eh, ħafna nis jafu l-istorja tiegħi. Meta kon żgħir, ma stajx noqgħod kwiet ġo klassi. Mhm. kundizzjoni, tagħmel minn kollox biex tiffoka u ma tistax. Allura waqqawa tal-persuna li jittanta, jfixkel, eċċetera. So bażikament l-e-sports kien li salvani salva li ħajti bażikament, sibt skop f'ħajti li nista' nibqa' miexi fil-ħajja u nagħmel xi ħaġa l-ġid ukoll. Dik hija xi ħaġa li mhux għax li sports biss, gaming ukoll. All right, ġifieri gaming biex kunu tafu gaming u e-sports għandhom xaqsmu ma' xuxin, però e-sports hija the competitive side of gaming. Of gaming, gaming is the sphere, so. E-sports hija l-competitive side of, of, of playing Għandek mhm. tournament, għandek 5 versus 5, ġo arena, l-lum millions of price pools, investimenti kbar, industrija kbira ħafna. Mhm. Pero going back to the days, jiena ma kelli mkien iktar fejn fejn ista nimraħ, konta jef l-arti, 3D model, konnox nitallem kollox wahdi, għaliex ġol klassi ma stajx noqot u I was pointed out as the bad one. Mm. So, dak iż-żmien, għanajdu hekk, ehm, l-edukazzjoni li li kisritni. Mhm. Fl-antik qed ngħidu llum bekk n-nissar jafu ktar xinu gaming u e-sports ehm, nagħmel programm fuq it-televiżjoni biex neduka lin-nies U nuri n-nies kemm kemm tilgħab ma taħlix ħin, għalkemm huwa wkoll hawn min jilgħab u jaħli ammont ta' ħin twil u ma jieħu xejn minnu, mhux ma jieħu xejn, dak hija kliem il-ġenituri tiegħi pereżempju, mur ssib ġob. Meta llum għandek industrija kbira fejn jidħol any type of career. Industrija tikber.
Eh, tikber splodit. Mhm. Mhm. Xort għandek bżonn accountant, xort għandek bżonn mental trainer, physical trainer.

any sort of physiological examination before matches or post matches? Jiddependi l-loba.
Per eżempju, jina jiet għal-kem jien fis-settur tal-esports in ġenerali, mhm. jiet fis-sim racing. Mhm. Sim racing biex is-suq ma tistax kemm taqbad u s-suq u daqshekk. Mhm. Konna nies klienti jiġu għandna jisuqu il-bala kif għajjejt. Għaraq ħireċ, tara xġifiri, u specialment dawk ix-xettiċi li jasbu li just sit down on a simulator and race. Mhm. Jien per eżempju ħan l-lonċa dal-waqt campaign għal karita mhm. li it requires a lot of training. U ħajkolli mental trainer, physical trainer biex jien niflaħ ammont ta' sijat, insuq, il-muscle ħajkollok il-cramps xorta. Ovvjament. Hemm bżonn mental training to keep focusing. Għandna klijenti fejn ma, ma setgħux jiġu għal ammont ta' ġimgħat għaliex they twisted their arm. Stra. Try to control the car, same techniques li nalmuhom fil-verità li jekk intħa taħbat u għandek eh, a type of steering wheel li għandu ħafna newton meters li kissir l idejk, mm -hmm. so you get the feel of the impact like you did in real life. U you have to embrace sort of virtually for impact, titlaq l-steering. Daw ma telqoħx, baqaw jiprofaw jġildu to control the car and voila, paħ. Ġifiri, eh,
in, this, in the world of sim racing, barkibetti, it is even down to even the physical altercations happening to the car down to that minute detail. Yes, and believe me.
You can even have. Din naħseb ħaġa li ħadd ma jaf li fl-esports jista' jkollok physical injuries. Yes. Yes. Eżatt, which is a new concept imma but I've been using a mouse. Qatt ma realizzajta jien.
Immaġinaw CS:GO tournament, palissa d tournaments kbar anka hawn Malta mm. fejn hemm il-players il-kbar eh, tops, top of the of the world teams. Kemm ħaddu maddej bil-mouse moħħok kemm tistira ruħek biex tolqot u an amount of hours. X'taħseb li dejk jibqgħu normali ma tħoss xejn? Le, assolutament. You need training, break time as well. Ovvjament.
Mentally.

pull the nerve like straight because stump overextended. Mm -hmm. I mean, to be fair, you don't think about this thing, these things, but then when you realize when you get down to the nitty gritty, it's yes. It's there. That's the difference between għandek player casual and a pro player. Yeah. Mm -hmm. Dik hija differenza wkoll bejn Malti u barrani. Il-kelma tas-soltu għax Malta yeah. żgħira xandu xaqsam mal-moħ. Mhm. U barrani, xin jiġi barrani jikkompeti u daqsek tlifna. Mhm. The difference is the commitment they have, the training they do, meta jinkon zaħir. Kun najdilom, um, by the way, jina, from sim racing, I, I transitioned to real life in, in motorsport, mm. without even practicing, etc. Bom, għallaħal oħra, mal-ewel. And I performed very well. Mind you, kullħat kien jgħu billo per jitrejnija da, dak iż-żmien. Fimt? Mhm. Eh, dak huwa naqra, ma mhux ħanejt injoranza, x'injorant muħat. Però lack of education. Lack of education. Din hija xi ħaġa li għandhom bżonn ehm, the education system għalkemm improving ħafna. Mhm. Ehm, għadni kif spiċċajt riċenti ehm, lectures tal-esports l-tfal, 13 mhm. to 15. Ġifiri, għaw Malta din nikbru ħafna minnaħa ta' e-sports education. Ġifiri, mid differenza saw, e, e, e, għanajdu e-sport, e-sport sin ten years ago, per eżempju, kienet daqse kbira u daqse prominenti par kif edallum, per eżempju, what are the main changes li mbidlet? Mux improvement għanajlek. Mux improvement? Jim back in the days, 2002, labt ma' top teams in the world li kont nilab jien l-loba, in territory back then, kena ħafna teams Maltin, Mhm. Ehm, Għadni kemm kellimt wieħed minnhom il-dalodu. Ehm, Għalkemm inqataw ħafna nies, ovvjament kulħadd mar his own life u- u ħadd li għatta għatta sense of fiża lejhom. Ehm, I, I am one of the few li they built their own business through esports which I kept believing since day one. Dak iż-żmien kien ikonna timijiet 5, 6, 7. Illum mur sib tim. Wieħed Illi jilab, ħanid għek, CSGO, jina nħobb ħafna FPS. Mhm. Ma ssibx ħafna, hemm wieħed naf żgur Team Eversio, per eżempju, li huma committed ħafna, l-owner huwa l-president tal-Multi Sports Association, ġviri dak naffiċċar li bis-saħħa tiegħu baqgħu għaddejjin għax he's committed to, to to the world of esports. Nsellem l minna, għax very nice person, u jaħdem ħafna. U il-bqija, dejjem, dejjem xi skuża. Illum għajjien, nħu minna stess, my own business, konna tfal għat training, u għat nbiddillom il-mentalità. Illum kellu l-iskola u għajja. So? Aħna it's a school, the same thing. Ġili jiġu, għajjenin, don't expect anything special from me, ok, naqbadilom rasom, dawarom l-ura, minn fejġew, mela mur l-ura, taħlix flus tal-ġenituri. No, no, jibku, un bad that day, they did their best training session they ever, could have ever done. Mhm. Mhm. Dik hija l-problema aħna, m'għandniex commitment ta' wara x-xogħol. M'għandniex commitment ta' wara l-iskola, jew skola biss, bħal ġenituri ħin kollu trid ssir avukat, tabib, bilfors hekk ħabba n-neighbors ħalli jkunu kollha jikru. Hemm pressure, hemm pressure.
Sewwa, li għadha għadha d-dejja sal-lum, mm. xi nies li jkunu antiki dil-mentalità ħajibqaw it-tfal ikollhom ċertu upbringing l-istess. Mhm. Mhm. Eh, però tinbidel ħafna. Eh, grazzi għal programm li għamiltu kol, għalli xet neduka l-nis, mhm. plus n-nis l-oħrajn li baqaw jemnu u din jaqsmu l-istejjer tagħhom bħal met nagħmlu jiena u inti nedukaw lin-nies fuq x'inhu fuq x'inhu dalin sports. Gaming. Mhm. X'inti issir player through gaming u tibda. Eżatt, eżatt. You have to play the game, you have to buy a PC or a console, mbagħad.
Eh, kemm l-esports eh, kemm taħseb li hija option realistika bħala karriera għal nies li għandhom naf 15-il sena li jaħsbu ma nafx jiena x'ħan nagħmel b'ħajti, kemm hija option realistika?
Ħafna realistika għaliex mhm. Smajna tkun naqba tu tħolli ta' xin naqba għaddej. Għaddej, għaddej, tikkutax. Għaddej, Mike is your, floor is yours. Thanks.
Ħafna realistika, infatti, għadni kif semmejt li għadni kif spiċċaj daw il-lecture, sulu ħagġa sejtom.

Għattilhom ovvjament da bejnietna l-affarijiet u bdew jaqsmu l-esperjenzi tagħhom miegħi u mhux ħajtilqu minn għandi ovvjament, ma ħanejthom lil ħadd, però it's quite worrying. Ġifieri ħafna nies, ħa niġi għaliha tal-karriera, imma di vera importanti li naddressjawha, għaliex qed jaħarbu n-nies mid-dinja reali and go to the virtual world għaliex they find something meaningful or, or fun. Mm -hmm. Or peace.
Ħafna u peace, specialment. Um, Kien hemm ħabba bullying u ma jitkellmuhx, they are afraid. Um, ġenituri, problemi fil-familja. Um, U ħafna affarijiet oħrajn. Allura kif dawn jistgħu jidħlu f'din ix-xena, f'din l-industrija ta' karriera jekk they are hiding away from everyone in a game. U dik għandha bżonn tiġi address li fl-iskejjel iddaħlu daw l-affarijiet biex isma' it's nothing wrong to play a game, it's important to balance. Eżatt, il-bilanċ importanti. Coming to the career. Eh, fil-fatt nassum li jina il-moment li din għaxin naħseb it's a matter of when not if, mm. imma il-moment li din tidħol fl-iskejjel, mbagħad anke l-mentalità tal-ġenituri tinbidel. Għax fatt il-ġenituri ħajjedu dak il-ħin ah, qed jgħalmuha fl-iskejjel mela xi ħaġa. It must be good, tifhimni. Infatti ġenituri kelmuni personali meta nagħmel il-programm, għana ġenib dat-tieni season, u qaluli skużana talli żammejna l-tfal Milli jilagħbu, għax kienu jgħidulna ħafna, imma daħal u ħareġ, daħal minn widna u ħareġ minn oħra. Ġew, kien hemm minnhom li ġew imbikkmin, jiġifieri. Kemm ma konniex nafuha din l-industrija. And that's very, għalija emotional ħafna x'ħadmet. Jien niftakar l-ommi meta kont qedtilha l-ewwel darba li ħansib xogħol fl-industrija tal-esports. Xifieri, ġifieri ħa toqgħod telab il-ħin kollu qed telab le. Kieku stess.
You're getting paid, no? Diki, mm. diki.
I mean, kont għamil żmien un baddejt nistream jew actually kont qed naqla naqa income from streaming u actually nilab entertainment u da affarijiet. Imma ta' l-istess jisek mort mort taħdem waiter se soffiża biex tibda bħalma beda kulħadd ħafna drabi waqt li qed l-iskola u għala xi ħaġa u did in gaming. Mhm. Xorta. Niftakar anka missieri like baqgħu like imbelħin taf kif. U hija ma setgħux jemnu li tista' tidħol f'industrija. Il-ħaġa anzi imbelħin at least jiġu ma setgħux jemnu. Għaw minn jiena sa. Ejwa dik Kienu jgħidu li jiena fl-iskola ta' fajf kienu qabdu lill-ġenitur għaws. Stiednu lill-ġenituri l-omi u missieri ta' fajf u għadni niftakar sal-lum bekk I kept going to prove them wrong. Mhm. Għalkemm I don't need to prove anyone wrong. Pero ta' Fife jgħidulhom, Isma' lit-tifel, inħalluh jgħin lis-sisters u jgħinha fil-quddies, eċċetera, għaliex miskin moħħu ma jtieħx fil-klassi. And they said yes, ok. Mind you, għallimt 12-il sena, teknoloġija u tgħallimt kollox waħdi. Yeah, I don't have a master's and, and stuff like that. Not even a warrant to be a teacher, but still, saqsuni u jitolbuni bil-fors biex imur nagħlem. Bnejt l-esperjenza.
Bnejt l-esperjenza tiegħek u tant kemm ħadd impenn u interess u passjoni għall-industrija and it's admirable person. Il-ħaġa sabiħa l-gaming huwa li il-maġġoranza assoluta ta' tfal tal-lum li għandhom inqas minn 11 sena whatever jafu eżatti x'jiġifieri gaming. Għaw over 80% fid-dinja gamers.
Mm.
Eżatt, bħala industrija ta' xogħol, ara kemm għandek nies li żgur ikunu interessati f'dak it-tip ta' xogħol u mhux tal-interessati tal-li probabbli għandhom esperjenza li nies ikbar minnhom m'għandhomx. Għana sal għalija infatti se tal-karriera. Mhm. Meta bdejt il-lessons konna għattilhom. X'tixtieq ussiru għatikbru? Mm. Web developer, game developer, accounts, network engineer, se jkollha il-pazz li hemm f'esports. Mhm. Mejn ngħidu event, ħajkun hawn event hawn Malta, mhm. dal-waqt jibda ta' CSGO. X'għandek bżonn? Għandek bżonn l-infrastructure biex jibnu s-set wieħed, mhm. bħalma jagħmlu fil-films. Set, crew ta' dwal, sound, floor manager, hosts, graphic designers, video editors, logistics, marketing, sales, Ma nafx. Mhm. Kolla, għadna għassemmejt jien esports. Għadna għassemmejt computers, athlete, xej. Għandi normal event. Production team.
Il-boost tal-ekonomija bizbis minn dawn l-events. Inkredibli. Insa l-boost tal-ekonomija, career, najt. Li jo tajjeb il-boost tal-għalek l-events għaw Malta to promote the island. Pero għadna għassemmejt players, xej. Insemmu l-players, the top players in the world ġejjin fil-pajjiż. Player hija l-karriera tiegħu, mm. però l-player miegħu għandu l-persuna li tiħu ħsiebu biex uqgħod attenzjajt bħalma jkun hemm any professional player. Għandek il-team tiegħu għandek il-coaches, għandek il-nutritionist, għandek physical trainer, mental trainer, kollha daw l-nies li ntajt magħhom. Jiena għandek it-team sħiħ. Nutritionist? Eh, żgur.
Estra.
Mela, kan sport tagħmel, mur għandek rejs għada, athletics tomorrow, semmejna qabel bdejna athletics. Mur hu erba erba burgers hekk kollha żejt u ċipsa tal mhux tajjeb. Fimni? Pero jew inkella bil-ġena naqra carbohydrates u hekk ħadar id-differenza. Normali din il-ħaġa. Fis-sens mentally, jekk tieħu xaġa heavy, M'intix ħa tipperformja kif suppost, m'intix ħa tagħmel xogħolok 100% waqt in game, in any anka xogħol. Jien pereżempju xi niekol, bum, niġi mela. Mm. Normali, ma tgħidli għal xiex. Iddependi xi tkun kilt jekk tieħu snack żgħira, mhux ħadd ħossok li għandek bżonn torqod, same thing for, for playing the game jew logħba futbol, mhux ħadd mur tiekol balla ġank jew xi balla ikel, għandem bżonn persuna. Fil-programm għamilt intervista ma' Psychologist. U għaltinna kollox, bdiet titkellem għal kemm jien naf, ovvjament għall-udjenza. Il-nutritionist jgħin il-ġisem jaħdem aħjar. Eżatt. Għax jagħtik x'għandek tiekol. Ġifieri da kollha huma affarijiet li tieħu ħsiebhom kemm fil-ħajja ta' kuljum. L-istess ħaġa qed nagħmel training li żgħar fil-faċilità tagħna. Bl-exercises nibdew, kont orejthom lok Ija, kont il-mowba. Ġifiri, mhm.
kważi kważi ma tantx hemm differenza meta tiġi l-preparation u dedikazzjon għandek bżonn, meta tikkompara e-sports ma' sports normali. No.
Il-differenza kull mi ġistax, waħda virtuali u waħda miex. U still. Waħda miex, eżatt.
Diki. Per eżempju, aħna As a business konna l-ewwel nies fid-dinja li kkollaborajna ma' kumpanija tagħmel il-karozzi, tibni l-karozzi, karozza Formula ġifieri, bħal Formula One, fejn il-karozza kienet virtwali u drivers saqu kemm virtwali u kemm reali u l-points jgħoddu kemm virtual and kemm meta jsuqu on track fil-verità. L-ewwel darba bdejnija virtual biss, u rebaħha wieħed illum li huwa plejer, li huwa driver isuq mat-tim ta' Verstappen. Ġifieri beda mill-events tagħna f'xi 2018 għamilna event kien kbir bid-the top drivers in the world ta' dak iż-żmien. Istra.
U llum jinsab jikkompeti mal-aqwa nies tad-dinja u jsuqu fil-verità. Jiġifieri inti tinkorpora ruħu issa l-esports mal-isports reali. Għandi ħafna ħbieb illum isuqu ma' timijiet kbar fil-motorsport reali. Wieħed minnhom Kellu kollox litteralment the basic stuff to to drive, rebaħ the world's fastest gamer u llum isuq jiġifieri mal-Porsche Cup fil-verità u jgħallem nies, jgħallem nies oħrajn li għallmu lilu wkoll fi żmien u jiċċarġa 700 euro an hour.
Estra.
Ġifieri. Jekk għandek titlu bħala World's Fastest Sim Racer, Giego. I charge that much as well, Giego.
Ġifieri ma naħsibx nistgħu ngħidu li bħalma ngħid jien fuq il-medja soċjali, it's just a game. It's not separate.
It's not just a game.
It's, it's, it's, it's very in tandem, it's like yin and yang. Pero għajdu sim racing, eh?
Għax ovvjament, ej nitkellmu fuq a football game. A football game jista' jkun xi ħadd, sens offiża, li jkun xi ħadd qawwi jew obese ma jistax imurlek jilgħab il-futbol, unfortunately, għax healthwise ħadd bati. Però jista' jsir coach, jista' jsir management, jista' jieħu ħsieb ħafna affarijiet strateġiji. So xorta from biċċa siġġu bil-qiegħda u controller. qed taħli l-ħin in inverted commas, xort inti kellek decision making, xorta kellek tħaddem mhux lilek innifsek bħala player fil-verità, però għandek 11 il player mhm. mela inti trid taħseb iktar. Mhm. Għandek management ta' x'ħin għandek tbiddel, ċertu players kif għandek iddaħħalhom. From something that you cannot transition to real life as a player li qed tilgħab logħba futbol u ħadd mur bħala player u ssir the next Ronaldo jew Messi. Mm. Però you can be the next coach. You can be yeah.
Fibni, ħafna players jilabu fil-verita futbol, ħafna minnhom imorru coaches, ħafna minnhom jagħmlu l-flops. Mhm. Għax even though just to play the game when you are good at it doesn't mean you are a good coach. Ah, hmm. Ovvjament.
Pero gamer li jgħod fuq siġġu, għandek ċans kbir illi ra ħafna iktar affajt mill-li ra player u ċertu tactics u strateġiji jarom aħjar.
Iktar, uh, rajt eżempju ftitilu ta' insejċ ismu, but there was this um, Eh, this manager palissa, he's a current day manager ma stadrem palissa. Eh, u kien beda il-karriera tiegħu Football manager.
Football manager.
U l-lum he's playing in the top eh, flight. He's coaching Stadren.
Stadren.
Stadren.
Fligwan.
I mean, mm. talk about a rise from simply playing a video game and then going on to actual professional sports. Infatti, naħseb il-problema main li hija l-fatt li l-kelma gaming in ġenerali hemm isul connotations negattivi għax they say you're playing a game as opposed to you're working for whatever. Plus oħra li gaming u iGaming għadhom ma jifmux xini. Meta nitkellem ma' nies, ma nitkellem ma' nies. Eh, sfortunatament, how they, how, how they put the words. Mhm. Minnaħa tal-gambling side di issa. Mhm. Gaming, minn dejjem gaming kien. Infatti, meta nies imur jaħdmu mal-gambling companies li mandi xej kontrihom, it's, it's an industry, mhm. mux għet nipromotja aħna gambling, dak sabtu dem. Which is not good, ovvjament, to the extreme. li meta ngħidulhom isma' gaming, għaw, fejn mortu taħdmu, ġo gaming company. Ġifieri taħdem e-sports, eh, playing game. No, no, no, betting web, mela, I gaming please, at least. Eh, eh, Jina I'm a straightforward person for ma tafu memx kanzunieri. Mux memx respect. Le, le.
Specialment something that I've been going through from zero to where I am today u għadhom misconception kbira mhm. combining gaming and gambling li m'għandhom x'jaqsmu. Il-gambling daħal fl-esports. Mm. Għandek the top players in the world, ovvjament nies qegħdin jibbettjaw jagħmlu betting fuq il-players. Mela. There nothing wrong pal point kunem hemm f'kull sport. Mhm. Però it-tfal u l-ġenituri tgħidilhom gaming, nixtieq nidħol ġo gaming company, baqa ġo ġo ġo l-sienhom ġo ħalqhom di li jgħidu gaming company, it's not a gaming company. It's a gambling company.
Mhm. Yep. Eh, jina, rrit naqleb il-dana fuq streaming. Streaming naħseb jina huwa wieħed mill-iktar ħaffarijiet li waslet għal popolarità tal-esports. Il-fatt li inti tidħol fuq Twitch, YouTube, whatever tara xaħat tilab logħba, even if it's just for entertainment purposes, waslet għal nies actually segwu l-esports. Mhm. Mela, Michael, speċifikament inti, għal xiex taħseb li streaming mela sar. Tajlu naqra xħajjajt. Għal xiex taħseb li streaming sar daqsek popolari?
Ara, il-rise of streaming beda most li ħabba Fortnite. Mm. Xien ħarġet Fortnite kien hemm boom ta' streamers, kien hemm ħafna nies jilagħbuha kienet logħba li għamlet suċċess kbir ħafna. U Covid. U Covid, eżatt. Imma xien rajna lil Ninja jagħmel dak li kienet jagħmel u ħareġ dak il-kontenut kollu li ħareġ f'temp qasir, f'ammont ta' ħin qasir, kulħadd beda jtistra hawnhekk hawn xi ħaġa d-dej, hawn xi ħaġa d-dej, hawn xi ħaġa. Fil-fatt Ninja l-ewwel kien beda minn għalija fit-2000 7 kien beda jistreamja jew 2008 kien beda jistreamja Halo fi żmienu kien kompetitur tajjeb ħafna. U bat kien Kompla jistream imma kien kompla fuq fuq Halo biss. Xi ħarġet Fortnite boom, kulħadd beda jarah, kulħadd beda għax hu għandu l-personalità tiegħu x'in tarah hekk it's infectious. Like tkun tittamel bħalu, tkun tipprova affarijiet li jagħmel hu, tkun tkun titla fuq tilt towers taqbes snow scope jew xi ħaġa u boom u terġa' toħroġ il dawk. Allura kulħadd kien qed jipprova jagħmel l-istess. U peress li wkoll kienet logħba li shooter imma attrattata naqalej udjenza ta' eta zaħira. Mhm, u kemm xej. U kemm xej. Dik ħaġa importanti.
Dik u kien hemm affarijiet xintara n-nies jifsnu jagħmlu kulħadd bil-bad manners fuq xulxin u hekk. Mm. U bat jisu minn hemmhekk Fortnite bdiet tara ħafna streamers oħra jelabuha għal alright mela jien għamlu l sponsor. Naraw kif imur l-isponsor u iktar nibdew intuhom. Allura kulħadd trid jidħol fiha. Taf kif? Għamin kien hemm tiġa streamers oħrajn li kienu qed jistreamjaw bħal League of Legends u hekk, imma x'in dik dik kienet il-boom hekk kulħadd irid jidħol fiha fi streaming, fi streaming. So hemmhekk you, you can pinpoint where, where, where streaming boomed. Boomed. Boomed, mm -hmm. yes.
Yeah. But streaming has always been there, ġifiri. Always been there, just since, you know, it was attracted to more of an, a younger audience. P

mind boggled by what they're doing. Like, Enti għandek, eh, it's like seeing, alright, uh, ovvjament mux l-istess ħaġa, ma jek tmur tara Muhammad Ali live, un bat tara l-aqwa streamer ta' Call of Duty fid-dinja, Diki. it's essentially the same thing, it's just a different L-istess. sector. L-istess. Mind you, l-lum mux streaming ovvjament, pero it- hemm hemm l-streaming involut, ħammur u e-sports, xet nsemmu streaming. Em, Esports ovvjament, l-esports events li huma il-competitive games, mhm. jiġu stream daw ukoll Twitch, eċetera. Mhm. Ikun hemm minnhom ġifieri li eh, qabżu ċertu viewership, jina nara statistika u nagħmel talks u hekk, qabżu ġifieri Champions League Live, World Cup, Super Bowl, viewership. Mhm. Taf xed ngħidu aħna? World Cup Super Viewership is Kien ġieli sports ukoll, tru, daw it-tournaments li saru qabel aħna konna nagħmlu l-end parties ngħidulhom, mhm. bħala tournament, però ma kinux jiġu streamed, mm. dak iż-żmien biex bid-dial up jew jew bit-256 dak iż-żmien. Però tinsemmu l-streaming jiena ġieli nitfa' pereżempju Dr. Disrespect. Mhm. Ejju, ejju, għaddu.
Yes, Joġobni jien għandu his character jizek bħali. Memx kantunieri jaqlalu dak li jkun, anke jkun hemm it-tfal jilabu, mhux ħaġa ħażina, ma tipo jidħol jilab miegħu u mhm. għalkemm huwa adult, jibqa' adult imma jaqa' jaqa' ta' età ta' 12 sena, pereżempju. Eżatt.
U nitfgħu fil-ġempa, d-dejbi qasmu qed naraħ, mhux mhm. nisma' U tara kommenti, jina namil ħafna riċerka u ġili kolli l-ħin noqt narom. Tara kommenti, thank you, my, my mom just died, unfortunately, and you changed my life, oh, I, feel, I feel better, fimt? Darba d-dok kien rajt għal kien highlight tijaw kien għamluwa u literalment kien għabat telaq lem fatti. Mm-hmm. Biex tara daw l-streamers, nis jasbuhom li nis streamer huwa persona m'għandux ħajja, mhux tajjeb fl-edukazzjoni, allura qabat logħba li tista' tixtriha kulħadd u jaqbad jilaba u daqshekk. Which is far from the case, ovvjament. Many, many streamers, most of them għandhom IQ iktar naħseb minn min ġos kolla siħa f'daqqa. They are very dedicated to that. Sense of fiza lejn l-iskox nsemmi edukazzjoni mhux kulħadd huwa ħażin l-education ġenerali qed ngħid fejn ċertu. Offense wasn't taken, Ġifieri jiena nfatt meta nkun qed neduka lin-nies importanti li l-edukazzjoni żżommuha għaddejja u tibbilanċjaw għalkemm ħafna suġġetti ġieli jkunu useless, però that's the education system unfortunately, ehm, u bilanċjaw ġieli edukazzjoni importanti. Mm. Mhm. Mhm. Eh, Infakrukom li qed tisimgħu fil-qosor magħna jien Andre, ah, jiena Jake u Andre. Le, jien Andre, inti Justin, le? Dak Michael.
Inti Justin, jew eh, minn eh, Andre. Ma nafx.
Eh, Kelli bżonna, to refresh my mind. Se niblankja. Mela, tkellimna fuq il-pressures u d-dedikazzjoni li għandhom e-sports players. Xi tkun fresher? Force over area? Jo, jo. Force over area. We have the one- that correct, anyway. Um, so, tkellimna fuq il-pressures u d-dedikazzjoni li tfaw e-sports players, competitors. Streamers, minna ħal oħra. Għandhom alright, iridu jilagħbu l-logħba I guess, però it's entertainment value rather than competition when you're just streaming sewa. Mhm, mhm. X'inhu mal pressures ta' streamer imbagħad? Mhux dejjem eh, jagħmlu streaming biss for fun. Ovvjament iju jemma. U minn per eżempju għed top players ta' CSGO. Um, simple per eżempju. Um, jagħmlu ħafna practice sessions before tournaments, mhm. etc. Apparti li kumma l-udjenza tiegħu mal- ehm, mal-community tiegħu kun qed jilgħab ġifieri kun qed fully focus, le ġifieri. Ġifieri mhux just qegħdin hemm biex to entertain, they are entertained by, by their professionalism. Mhm. Però huma qed jagħmlu streaming ta' ħafna drabi 4, 5, 6 hours, 8 ehm, jagħmlu ktar xogħol behind the scenes. Ekku. Speċjalment ikun waħdu dik hija problema u Malta li ma tantx ikonna ħafna streamers li ehm, jikkommettu għal affarijiet għal xiex. Inti trid tambat tara l-highlights, tirrekordja, teditja, ittella l-highlights. Dak huwa l-commitment kbir li mhux just l-streaming, behind the scenes, preparation, editing, jieħu l-ħin, u planning kollu tal-streaming. Ġifieri jekk jagħmlu 8 hours streaming, daw għandek 8 hours oħra minn tal-inqas, editing, planning, etc. Speċjalment tkun waħdek. Ħaddieħor illum insemmu Dr. Disrespect. Dak mhux hu qod jaditja l-affarijiet, illum għandu tim sieħ ta' nies. Għandu tim sieħ. Però started from zero.
Bħal ħafna, bħal ħafna nies. Bħal kull persuna li ġodha l-pajjiż. So relevanti l-kemm kbira gżira. So what would you say to any up and coming streamers who might be listening to this, who might be listening in right now. Kikun inti xtajdilhom.

tant kemm nisma' nies li jibdew xi ħaġa streaming, e-sports. L-ewwel ġimgħa ġimgħa tgħid daqsek. Jitla' naqa' ħajb. Bħalma jiġri ħafna drabi. Riċenti f'daqqa waħda bdejna bil-miljuni ta' podcasts, forsi mm. innotajt ħassejt tal-vibe ta' kulħadd jagħmel il-podcast. F'daqqa waħda bum daw fading away, sense of fiza lej kull wieħed minnhom. Però jekk bdejtu, Jiena meta tlaqt mill-businesses kollha tiegħi li kelli u ridt nagħmel World Pro Racing six years ago, jien għedt daqshekk dik ħa nagħmel. Dik hi. Nies, mm, kif tista' bil-ġenituri bkoll, u sib ġob normali sal-ħamsa mbagħad mur għal mara u t-tifla u relax. No, I want problems. I don't want a complicated I life. do not want peace, I want problems. Dak it-tip, em, I'm not meant, I'm a leader and I'm meant to do something on my own. Yeah. on my own, ġviri mux għax eh, għanna tim ta' nis. Insa, il-burra xki li tkellimna behind the scenes fuqom li xorta bqajna d-dejjin, xdejjem s-sib struggles fil-ħajja. Ekku. Pero, dik li dlu jamlu n-nis, il-lum memx għax streaming ovvjament għandek bżon PC, mux ħazin tajjeb, fil-sens naqa tajjeb mux ħazin għalix, specialment jekk għandek one PC u t-tilab u t-streamja fl-istess ħin, pero dezz anke jekk għandek slideshow ta' streaming, jekk int kapaċi, jien tini li trid, aħna World Pro Racing bdejna a few bucks. And l-lum supported by the government, ehm, ġviru ħafna oħrajn sponsors, għalix. With nothing jien mort prezentajt il-pjan, emmint fih, bqajt committed to it, committed to it u bqajt għaddej. tgħaddi minn ħafna fażijiet bħalma jibdew dawn l-istreamers u tiġi naqa' dwejjaq, m'għandekx aptit illum. Dik id-darba li tajt m'għandix aptit. Tiegħek. You've had it.
Jena. Daw is-sis snin kelli ħafna, m'għandix aptit ninżel ix-xogħol minħabba problemi intortament. I mean, still you have to go. Irrid ikollok id-dedikazzjoni li kont kont smajt eh, sentenza u għoġbitni kienet mant fuq xi podcast ma nafx eżatt mant min kienet imma qalet eh, disċiplina hija li tagħmel dak li ma tiġ tagħmel imma tagħmlu jisir tħobbu. Ekku. U li sports, inkluż li sport normali, mm, inkluż anything li huwa ta' benefiċċju għalik, xieħin jew jħor ħatejt m'għandix aptit. Jkollok your downs, u.
Allura dak huwa il-moment fejn inti tkun taf eżatti xi trid, jekk inti rnexxielek meta vera ma triċ imma tagħmilha xorta u tagħmel isek tħobba, Daqshekk inti mbagħad hemmhekk wasalt fil-punt fejn you have to push on. It's not easy. It's not easy. U l-iktar improvement li tagħmel f'ħajtek u għal ġismek u għal moħħok huwa li meta m'għandekx aptit. Tagħmel sforz u mhm. tmur tagħmilha. Għax that would be the right time li jista' jiġri xi ħaġa. And that's a life philosophy. It has, it's not to do with gaming or whatever. It's a life philosophy.
Għal ġimmu, jew kulħadd. Għal dieta, għal every Monday. tkun dejjem Monday ħanibda. Tkun dejjem Monday. Jew wara l-festa llum ħanoħodax imbagħad wara l-Christmas. Jew New Year's resolution dejjem. I don't believe in that be. Le, le.
Ara jekk tittamel xi ħaġa. Aba tubda.
Dak il-ħin.
Just do it.
Dak il-ħin tittamela. There's no Monday or Sunday. Yep.
There's no... You're cheating with yourself. There's no tomorrow. Illum ħan nikol bla doċċa apposta biex issa nhar it-tnejn imbagħad impatti tiegħu. Mm. Probabbli dak li jkun kif dak il-weekend rrit jagħmel tles snin biex inaħħih. Naħseb kemm ġast ħadet nhar it-tnejn. Fimtu? Mela, ovvjament ma rridekx tiżvela affarijiet li ma tistax imma fejn jidħol Ehm, naraw footballers li tħallsu l-miljoni u l-miljoni u whatever. Mm. Illum rċivejt ċek 2.3 million. Għandek, għandek naqazajra zejja tal-lina, insomma. Mm. Anyway. Eh, Fit-tlieta lina. Kif?
Mux vera da.
Kif eh, jikkumparaw players tal-esports ma players professjonali tal-futbol, eżempju? Jekk ovvjament tista. Le, le, memx tiżvela jew le, għaw Malta, eżin pure Maltese m'għandniex sa fejn naf jien kien hemm wieħed li FIFA niftakar m'għadux. Però eh, m'għandniex kert, kert, kert.
Ma jidhirlix li għandna players għaw Malta li jilgħab Maltin, Maltin, xina tajt li xax daka xandu nannu Awstraljan u ġi darbtej Malta u ħaj jirrepreżenta l-pajjiżna, mm. no offense, pero dak mhux Malti għalija jien. Alright, qed ta' fiżmi meta kont l-athletics ukoll, iktar nies għax għandhom innanna l-Awstralja u hekk, sens of fiza dejjem. Mhm. Pero that's my opinion, għandi dritta l-opinjoni le. Mela mhux hekk. Ma jidhirlix li hawn players li jitħallsu ammonti kbar ta' flus mhm. fejn hawn streamers qegħdin jikbru ħafna. Mhm.
Presents even in the big top leagues ma e- e- e- Le, in ġenerali issa. In ġenerali. ġenerali.
In ġenerali, waħda mill-lessons li għamilt huma top earnings ta' players li jirpulek sena minn minimum 2 million jibqgħu tilajn 6 million just from tournaments. Ġdamet ninsew xumbat

Jiġi mill-competitions. Speċjalment dawk. Mill-pool, I guess. Mill-pool.
Mill-prize pool.
If he's a player, ma per eżempju, jinnaf, jinnara balla streamers pal, jina, Summit per eżempju. Dak tara n-number of subscribers li għandhom u tikkalkula kemm itihom Twitch. Xej, nista ma neħdimx iktar, minn minimum 200,000 fix-xar, dat tip ta'
U meta ngħidilhom hekk, in-nies jiena kkumpara, għax kulħadd tax barra aħjar minn, ok, why, x'għandu differenti. Ara minn meta beda, go to his history. Xej, xara PC, bħal ħaddieħor, ommu missieru. X'ħatilab, mur skola, mur aħdem, ġob normali. Bħalma jibda kulħadd. Rari ssib ġenitur Jew it-tnejn f'daqqa li jissapportjawk, xi ħaġa normali. Normali. Jekk tmur tkun futboller jista' jgħidulek ukoll u tixi wara ballun. Mm. So xorta mhux qed ngħidu e-sports biss. Beda, qabad jistreamja, bena kontenut, he kept his character, mhm. bħalma jien jien u dik ngħidha dejjem ċara anka live fuq television jien ma nibdel il-karattru għal ħadd u ħadd ma għandu jibdel il-karattru għal ħaddieħor sakemm m'għandux karattru antipatku. Em, You have to be true to yourself u tagħmilx affarijiet biex tinoġob ġestu Yeah.
li jagħmluha ħafna. Don't be a Però- people pleaser. Ekku. Yes, eżem, em, Eżatt, li Yourself. tkun li tkun Dejjem.
kommedjant mhux in a bad way, comedian, bil-Malti kummedjant, tiġi għalkemm Malta nużawha kummedjant bħala jisek qed tgħidlu baħnan sort of, mhm. imma in a professional way qed ngħidha. Ħafna drabi jagħmlu naqatu di extreme biex idaħqu mbagħad trom fil-verità u tajt l-istrada mhux l-istess, but that's his profession. Mhm. Bħalma hu attur. Imma meta tkun qed streamer, eċċetera, eh, disrespect per eżempju naġġom morru għalih. He's the same. Yep.
He's the same.
U ngħidlek hekk għax nara l-affarijiet. Jew XQC per eżempju. XQC, oh. XQC, ma nistax ngħid ċertu kliem hawnhekk, ma għandu ħafna bħassi, għalkemm niftiem, vera tkellem u bil-kemm tifmu. He's the same in real life. Anzi, on Twitch, He is extreme. In real life, jidher vera nice person and very kind and caring. Yeah.
From so, my perspective li nara xaqt marajtu face to face. So, tista tajt li even e, e, enajdu pala streamer, if, if you're playing a character, for example, jek tiftak li character tista tajt li l-udjenza tijaw ħatinżel. Jow timbidel isu. Walka eh, kollox jt jamlu streaming huma biex jarawm nisma dwar id-dinja online.

If you invert them. Fimnija.
Yeah. Fimnija.
Like, so, just simple things can build character even if, if you don't intend to do it, you know? Mm -hmm. So that's, eh, that's Eħa, xinti, inti l-affarijiet li huma normali għalikom bat u d-dimodjenza, they become the things that make you you. Yes. yes.
Dawk l-affarijiet sħabek jafuhom kollha, yes. ma l-udjenza dawk bistara mbagħad. Diki. Allura dik dik id-differenza. Jekk jinbidel, jekk yeah, yeah. mornu lura għal disrespect jekk jibdel għax jekk jibdel il-karattru. Jekk jibdel his way, his character online, jitlef kollox hu. Xi nies imorru jarawh eh, for that reason hu. U ġab daw in-nies kollha jarawh minħabba dak li bena. Mm. Mhm. So if you change dak qatt ma biddel xejn, xar dejjem l-istess, mustaċċi dejjem l-istess bil-nuċċali. Bil-vest u. Eh, bil-vest dak kullimkien bih imur. Fil-fatt meta kien mal-familja, ovvjament. Eh, meta kien ħareġ il-brand tal-xorb li għandu għandu għandu xi brand tax-xorb. Kalloba issa l-ġdida.
Ukoll, ukoll, ukoll.
Eh, meta kien ħareġ bil-brand, kulħadd ra li lilu normali. Baqam bel, kulħadd. Not part of the, the, the character. Eżatt, eżatt, ma xorta n-nis, għax pers li ovvjament inti meta t-promovi beverages alkoholiċi, like ti tkun aktar, taf kif? Memx doctor disrespect. Eżat.
You're reaching a different audience. Imma xorta rnexxielu.
Di. Force, bil-force.
He gained, he earned the respect Ekku. from his streaming community. Ekku, ekku.
U prova xaġa ġdida u rnexxielu. Dik u koll, dik dik għanna bżonna u koll, eh? Niprofaw affarijiet ġodda U Mela, ma nqatawx kopja. qalbna billi nippruvaw. Innovation. Ekku, digi.
Yes, yes, digi. yes. U n-nies, in-nies, dik hija l-ħaġa tal-commitment immorru lura. Em, Marru l-iskola, xi part-time job, jew marru x-xogħol. Xi niġu lura, għandek bżonn il-ħin trid tistreamja. Mhm. Imma jridu jkoll il-ħin to come up with new ideas. Illum l-streaming kulħadd l-istess. Ninja differenti, disrespect, kulħadd qed jagħmel xi ħaġa għandhom their own way of interacting.
Mhm. Jina, jina. So jekk nibqgħu nistreamjaw dejjem l-istess, inti tilab League of Legends, jew whatever, inti tilab, jew World of Warcraft. Eh, Tekken, eh, eh, Tekken, sorry. Asna ħafna lob.
You're a Tekken player.
U kulħadd l-istess. Hawn min għax joqgħod jirrejġja bl-addoċċ. Nis intoġob għalek. Yes.
Yes.
Infatti xop nara tim detatman. Minu xbiraħ, fewlu ma kellux il-mike jaħdem u disrespect billi jitkellem tipo, hey, hey, what's wrong? Okay, U l-ħor tipo xil għanina jiġri. Spiċċa restart għal PC, nis jitqox marru fuq l-stream tijaw. So that, that sort of collaboration. U kelli kelli mur back then sen oħra kien kelli namel interview ma disrespect ma du mar nexxilix eh, fil-program. Mm -hmm.

X'tara differenza bejn inti li tgħix l-Amerika u bejn u l-ieħor li jgħix l-Ingilterra? Tara differenza? X'aħna l-Maltin għalina l-barranin aħjar minna. Mhm. U l-infatti aħna kellna episodju ieħor fejn tkellimna żatti fuq dil-ħaġa fuq il-mentalità ta' Malta aħna żgħar ma nagħmlu xejn. U kienet fuq l-isport in ġenerali, ma kienx fuq l-isport. Imma fuq l-isport hemm l-istess eżatt problema. U jiena kif Qed intu wkoll li naħseb dik tibda mill-edukazzjoni kompletament, ġifieri. Mill-edukazzjoni għandha tibni l-iżżar tagħna. Mhm. Mhux academic li biss.
Biex nerġa' ngħidu kif edna fl-episodju, aħna aħna e, edna li biex timbidel il-mentalità li għandna li aħna x'Maltin aħna inqas, il-kultura taż-żgħażagħ trid tinbidel. Li li Ma għandna xejn inqas ja ħasra. li li qed li qed inħoss bħal ki- kif qed tagħmel Justin u kif qed tagħmel intom, qed tinbidel, qed qed- qed- qed- qed hemm sens ta' ta' pride li int Malti tifhimni. Ejja, ejja, ma jmin.
ehm, Ġieli, na- najda jiena u jiddispjaċini ħafna li najdilhom sirt niddejjaq najd. Li jiena Malti. Minix mdejjaq ta' ġifiri, għax I'm proud, u jien Malti verita. Imma tant xbajt nisma' qrid. U skużi, mhux kollox għandna kollox biex naħdmu. Per eżempju, ħa nsemmi sempliċi il-motorsport, jiena ħajti motorsport, e-sports, sim racing. Il-Maltin qatt m'għandhomx fejn jipprattikaw biżżejjed, mhux ħa nidħol fil-politika tal-trakka u mhux mhm. trakka għalkemm il-pjan għaddej, però xorta jitilgħu barra l-Maltin u jikkompetu. Qatt mhm. ma tara xi ħadd li jgħid anzi l-kontra, m'għandniex fejn nipprattikaw, u mmorru tajjeb. Hekk hu. Mhux immorru tajjeb sens offiża lejn il-futbol għax qlajna wieħed biss ifisser ma qlajniex ħafna bħas-soltu. Eżatt. Dik hija mentalità ħażina. U xorta jġibu r-riżultati. U anke European records li saru barra minn Maltin. Wieħed minnhom huwa il-President tal-Malta Motorsport Federation, Duncan Mikallef, li għamel European record kien. Però di li għax hemm barrani aħjar, inti jiddependi l-isport, però still, futbol għaw grounds kemm trid. Mela x'in il-problema? Għaliex l-oħrajn għandhom 20 miljun ruħ fil-pajjiż u l aħna għandna nofs miljun? Mhux xorta minn nofs miljun m'hemmx plejer ma tistax iġġibu plejer. Mm. Plejer wieħed ma ssibx jisu. Ja, sorry, 11 il-plejer ma ssibhomx allura għal tim nazzjonali at least ħanejdu hekk. Mhm. Minn daw it-tfal kollha u nurseries, mhux se nsemmi futbol għax hija għax dejjem futbol ta' semmi futbol għax wieħed mill-popolari lokali. Mm. U għaw ħafna tfal imorru nurseries. Mm-hmm. Mm-hmm. Hija possibbli għalkemm qed nimpruvjaw. Imma still, ehm, il-mentalità għadha ma nbidlitx kif għandha tinbidel suppost. Per eżempju, oritkom il-video qed nagħllem l-tfal mm. stretching, mm-hmm. dynamic stretching, mhux stretching. Jien għamilt kważi tnax jew għaxar bej għaxar snin u l fuq insomma, fl-atletika eċetera u kont trenjat minn coaches tajbin u rrappreżentajt anke għal pajjiżna. Ehm, Namillhom il high knees u biex inti t-warmja li l-ek nifsek għax inti meta ħatafas il-pedali għal ammont ta' ħin mm. jaqbduk il-krems. Anka sim racing, m'għandekx pedala tat-tajjar,

No, qegħdin jittrenjaw, jiwarmjaw bil-lest qabel jibdew isuqu. U għattilhom x'tagħmlu fil-pijata, aqtaw lil kurżità. Għallu li xej, jew jitfawna l-ballum biex nilabu naqra futbol, mhm. bin-nisab kollox, mhm. għalli jew noqogħdu jogging. Tilhom jenċax pulhom il-PE teachers, mhux kollu ovvjament dejjem, għax għalkemm noħroġ għolaw, mhux kulħadd għax naf nies illi fi żmienna at least fil-skola li kont jiena kienu jtuna training tajjeb. Jien nista' I can say fl-isejr jien kelli PE teachers tal-bliħ u Dak nirringrazzjawhom jess għax jagħmluha bil-passjoni u jista' jkun hemm min ma jkollux biżejjed ċans biex jagħmel it-training, jagħmilhom il-pjan tajjeb. Xillum xi 40 minute session, eċċetera, għandek bżonn imqarsi, ah? Ġifi għandek bżonn il-fitness. Mela qed nitkellmu fuq l-obeżità. U aħna l-ewwel fl-obeżità. Mm. Imma mbagħad fl-iskejjel. Mhm. M'hemmx nibbiżejt enfasi. Il-fundamentali, l-affarijiet fundamentali ma nagħmluhomx. Anka għandek bżonnhom, inti jekk tkun fit, tgħidlix tistgħu ma temnux jew normal loġika jekk inti bniedem fit, moħħok jaħdem aħjar. Żgur. Ovvjament.
Żgur.
Fl-isport, ovvjament, u anka fl-edukazzjoni, fl-academics. Mm.
L-iskola jien naħseb jien assetjata biex ġest talmek kif tkun ħaddim iktar mill-li talmek kif tinnova u kif. Ma. Sorry.
U kif. Life skills.
Life skills huma ħafna iktar importanti għaliex ħadd iġi bżonnhom waqt ix-xogħol. Mhm. Aħna l-università Kien hemm xi skema jiġu jitalmu magħna eh, work experience. Nħu pjaċir għax hemm minnhom li li bis-saħħa tiegħi li tajthom inti u puxxajthom f'affarijiet li ma kienux jafu li huma tajbin fihom u llum qegħdin jaħdmu. U ningrazzja l-Università ovvjament li għabditna wkoll biex niftħulhom il-bieb ukoll. Ħana l-bieb li hemm miftuħ biex jiġu u jaraw xi ġri behind the scenes palma rajtu intom bajnejkom. U xin saqsjon ċertu affarijiet for decision making, etc. B. Wara sena, wara sena, sena, sena, sena, taf kem tamel ħin fl-università u skola, ma mela tkun zaħir. Mhm. U basic life skills, dizastru, eh? Mux għetnajt ġifiri, għax l-università Maltija, any, any school, minn nis li ġu għanna, for training, u ma minn nitkellem, Decision making skills diżastru, eh? Sakemm you, you were not born with it. M'għandekx. In panic moments in a broadcasting event, production rooms għaddejn, studio għaddej. Kju li għawek, għamil li kju, please, għax ħirġin għanna problema, flor meġa għalina xaħġa ħazina. Imlili, x'nimlilek? Kif, kif, ek, dak it-tip. U, u daw multimedia, eccetera. Nista' nkun naf x'qed tagħmlu? Għax dawn ma minnihomx, għax di ma minnijiex, għax di ma kenniex ċans, għax di l-hardware ma, ma setax nirranjawh. Mhm. Mela la life skills, la fitness, X'in il-problema?
Kif għal Jake, li ġast jgħalmuna biex nitlu fl-industrija in the most basic way. Mort biex taħdem?
Kem mhm. ġibt il-karta? Ekku. Biex taħdem?
Nerġanejt, sense of fiza, mux għet nġeneralizza jew nipponta subajja mhm. l-ħadd. I'm just qed ngħidilhom ismem problema hemm barra. Ekku. U l-unika mod biex jissolvi problemi li l-semmija u t-identifika l-ewwel ħaġa.
problema kbira.
U n-nis mm. jajdu li użaw inti dejjem għati qotna għallura x'dejjem ħin kollu toqgħod tgħid it's not just a game. U eh, e-sports it's not just a game. Għallu li minn ġo skola stess tibqax tippuxxja u tgħid għax nis xettiċi, yes. Bħal man nies imorri joqogħdu ġo gaġġa ħabba żus. Jien qed nagħmel l-istess għall-esports u għall-edukazzjoni, għall-education system biex tinbidel, tiġi aħjar, mhux qed ngħid li hija ħażina. Imma jekk jiena ġejt imwarrab ġo skola għax għandi kundizzjoni u kieku ntfajt x'imkien jew spiċċajt għal ħarsqat bid-drogi għax kulħadd tgħidlix bid-drogi ħassemmi jew xi vizzju ieħor. Għax ħassejtni mwarrab, ħasbu li jien tafajf nisma' dak il-kliem ma ħassejtni xi mkisser. U jien qiegħed hemmhekk, qiegħed hawn, ħobbni jew obgħodni, għalkemm naf li qed nagħmel il-ġid, u kulħadd, kemm min iħobbni u kemm min jobgħodni, jaf li qed nagħmel il-ġid, biex qisu nagħmel awareness illi aħna, jien, dan li mmur nistreamjaw jista' jkun biex niżvoga għaliex il-ħajja reali u n-nies tal-familja stess warbuni u jaħsbuni m'iniex kapaċi għal xejn. għandhom skop fil-ħajja. Bħalma jiena għal-jom fl-iskola ma konċ mandi skop, bnejt biznis, għamilt program, tal-limt ħafna kollox kważi wahdi. U l-wixvi li kienu stednuni tal-iskola li kienu warbuni biex immur norjom mara fej wasalt jim minn dil-iskola. Dik klassik. Klassik.
On a with cheese. Yes.
On a on that note. Nista' nagħlqu l-programm tu llum. Nirringrazzjakom ħafna Justin u Michael li ġejtu fl-istudio. Vera ħadna gost vera insight, vera interessanti minn dejn li jentkom. U naħseb minn li qed jisma' jista' jitgħallem xi ħaġa iktar fuq l-esports. Ekku. Fuq il-ħajja in ġenerali u l-edukazzjoni. U fuq il-ħajja wkoll in ġenerali. Għalija jiena esports hija a way of life. fejn mhux vera li aħna n-nies tal-esports jew gaming antisocial, bħal mett nindunaw naħseb illum. Iktar sirtu ta' minni ma tantx jien antisocial, anzi l-kontra, u spiċċaw in-nies social ta' madwar jaħarbu l-hemm għax ma naqafx ngħid. U eħe, hemm bżonn in-nies Ifittxu nagħqa fuq l-internet u minflok joqgħodu jaħlu l-ħin TikTok jiġġieldu ma' xulxin u joffendu 'l xulxin u jaraw Instagram u Facebook u jaraw il-videos eċċetera jfittxu nagħqa fuq xi ħaġa sura tan-nies u jitgħallmu xi ħaġa għax illum bħalma jiġu n-nies jitgħallmu hawn ngħidulhom isma' Google is your friend. Noqgħod ngħallmek jiena u ngħidlek kollox b'li magħrfa. U fuq dik in-nota nistgħu nagħlqu l-programm grazzi talli ġejtu aħna konna fil-qosor. U aħna konna fit-tul.
Ciao! Ciao! Nixtieq nirringrazzjakom tal rajtu episodju ieħor, gustuża lussuża sabiħa ta' fil-qosor. Follow jona fuq Spotify, YouTube u Instagram. U ftakar biex ixxerja ma' sħabek. Jekk għandek. Naraw fl-episodju li jmiss ta' fil-qosor. Ciao!